Ашыгырга кирәк, ашыгырга кирәк, әбиебез. Бүген бит бәйрәм. Ату бәйрәмдә соңга калабыз, җиксән дибез. Атла тизрәк. Әллә картайдың инде оягыңны төшкә сүрисең. Әйе, картайган ди сиңа. Менә син үзе картайгансың. Менә Путин бабабыз бит тоже безгә яшь өстәп тора. Ярары, яшәеп яшәп ятабыз без, Аллага шөкер. Әй, әбикәем, күп сөйләшмә әле син, тукта әле. Безнең бит әле бик зур проблема бар.
Яңа елда менә көчләшергә көчләнешләребез бик аз. Кара, капчыгым яртылаш кына. Бүлекләребез аз.
Шулай инде ул. Җәен, кышын бармакны бармакка сукмый чиратасың да, янасы йөрисең. Берәйме сине? Туктале сингел. Безгә еще. Сингел ачуланып та торма әле. Минем бит эшем сезонный. Җәй буе тик ята дип менә кыш килгәндән бирле таналарга да вакытым юк. Бөтен урманнар карлар, кырлар өстенә карлар яудырам. Бөтен авыллар, шәһәрләргә Үзенең салкын сулышынны өрәм. Ух! Һәм елгалар күлләрнең өстен бозлар белән дә каплыйм әле. Тәрәзәләргә матур-матур бизәкләр дә төшерәм. Минем эшем бик күп. Мин бик иннарбированный эш көне. Әйе, шулай шул балакай.
Олжата инде яшем дә байтак бит. Тукта әле, әби. Минем менә бер бик шәп планым бар. Күчтәнәчләр әз икән, әйдәгез, бүген бит тылсымлы төн, могҗизалар төне. Менә хәзер бу капчыкны без синең белән әйбәтләп кенә карга күмеп куйыйк та, шунда сихри ниләр, заклинаниеләр әйтербез. Һәм әкияти көчләр ярдәме белән, бәлки, капчыгыбыз бүләк белән тулып та куяр, иншалла. Сиңа ышансаң, могҗиза булмаса ничибез?
Әле башта шулай итеп карыйк әле.
Әйдәгез, нишләп карыйк? Әйдәгез әле, балалар, булышыгыз әле без белән. Капчыкны күмешергә. Әйдәгез, әйдәгез, балалар. Булды, молодцы. Кара, бик нык булышыгыз. Ярдәмчеләр күп икән безнең.

Әйе, оп, оп, оп.
Карамалай урынында да селкенми. Нинди бүләкләр тутырганнардыр моңа, әйме?
Алтын белән әйме? Алтын, эй, алтын мени төтен байлык. Карале, әйдә ярдәмгә кар кызын чакырыйк әле. Үзебезнең генә көч җитми бит. Әйдәгез, бөтенебез бергә. Кар кызы! Кар кызы! Кар кызы! Ни булды? Ник чакырасыз мине? Нәрсә булды тагын, ә? Менә инстаграмда утырырга һәрвакытта комаушалыйсыз. Гел утыра алмыйм, юньле, рәтле. Ну что такое, а? И, кызым, шул 100 граммыңда утыра-утыра, башыңдагы акылыңда шул 100 грамм гына калган мөгаен инде. Нинди 100 грамм? Нинди 100 грамм? Инстаграм. Әй, безгә барлык 100 граммсыз булмый инде. Менә беләсеңме син, оныттыңмыни, бүген бит бәйрәм, яңа ел килә. Ә безнең менә Бүләк капчыгыбыз карга ябышып каткан, һич көчебез җитми. Бераз ярдәм итсәң, бәлки, Яңа елга үзеңнең өлешеңне дә керткән булырсың, ә? Ну, вечно сез шундый инде, вечно. Ну, ладно, әйдә, Көннәр буе бер эш эшләми ята и булыша сыда килми, әйме? Булышасы кичә бездә торасың.
Әйдә, әйдә, әйдә, әнә. Тукта, мин тартам, мине әби тарта, син арттан. Ярар. Әйдә. Әйдә. Әйдүк, әйдүк, әйдүк, әйдүк, әйдүк. Юк. Бай.

Ох, битләремне матурлап, чибәрләнеп, бөтен подругаларымның, дус-ишләремнең борыннарына чиртәр идем. Таян белим инде. Ул вечно өйдә түгел, минем аны үземнең дә күргәнем юк. Ул вечно командировкада. Липинданың бизнес, бизнес или командировка. Менә хәзер кая икәнен белмим. Ну ладно. Шалтыратыйм.
Шалтыратам, шалтыратам. Җан кисәге, матурым, ничекләре? Аһа. Әйе. Син хәзер койларда әле? А, ну, шулай да миңа бераз гына вакыт табып, минем кырга килсәң ие. Бер йомышым бар исеңә.

Ага, крутой вообще тапкансыз, слушай. Баблосы күп булса, алтыны күп булса. Так. Кредитны коплап, сүләп бетереп Дубайга чам. Начур.
Бүтенсен алтын кирәгә. Ничек инде Дубай? Сиңа һәрвакытта Дубай да Дубай инде. Ә мин, ә мин, мин нәрсә эшләргә тиеш инде хәзер? Бөтен нәрсәне презерватировать итеп бетердең дә, и хәзер минем кирәгем юкмы? Ничего себе, ух, җүнсез!
Урманга утын төяп йөрмиләр. Дөресме? Дөрес. Үзем генә барам да кайтам. Туктагыз әле, Менә менә туктагыз. кайт әле өйгә. Кайт әле өйгә. Мин синең белән сөйләшермен әйбәтләп. Зинһар тынычланыгыз әле. Әйдәгез әле

Үзеңә президент итеп, президент итеп борыныңа алтын боҗра тагып җибәрермен. Сөйләштекме? Давай кил, сине көтәбез. Кем килә?
Үгез Үгезович? Үгез Үгезович килә. Ул килсә була. Нәрсә братаннар?
Нәрсә братаннар? Нинди проблема монда? Шулашасыгыз, ни булды? Нәр капшы бар монда? Нинди проблема? Бабайның капшыгы җиргә катканмы, тамыр җибәргәнме? Һич җитми. Миннән башка булмый, әйме? Көч җитсә, сине кечкенә җитәр. Бергә дә бардык, әйдәгез, әйдә, әйдә, әйдә, бабай, әйдә. Әйдә, бабай. Бергә тартсак булдырабыз без аны. Әйдә, әйдә, әйдә, әйдә.
Молодцы! Рәхмәт, үгез, үгез, әйдә. Үзең ачып кара инде, нәрсә бар микән анда? Әйдәле карык булыш әле, кызым, булыш, әйдә, әйдә, әйдә. Әйдәле карык әле. Әйдәле карык әле, ниләр бар? Карык, карагыз әле монда, монда карагыз әле. Бер нинди хәзинәләр, бер нинди үлчәүләр белән дә үлчәп алынмый торган байлыклар бар сыман тоела миңа. Карык әле. Менә бит бәхет бу капчыкта. Моны бер. Бәхет. Әйдәгез тагы кадыгарым әле кызым. Тагы нәрсә бар монда? Әйдәгез. Әйдәгез әле карыйк әле. Бернинди акчалар белән, бернинди долларлар, бернинди валюталар белән дә сатып ала алмый торган сәламәтлек.
Бу да бик зур бүләк. Иң төп зур бүләк.
Менә бит шатлык, һәр беребезнең үзләрендә шатлык, бәхет китерсен. Якын дуслар, туганнар, авылдашлар, сезне барыгызны да якынлашып килүче 2021 ел үгез елы белән котлыйм. Мин сезгә, өйләрегезгә бар итеп бәхет, сәламәтлек, балаларыбызның йөзләрендә елмаю сүнмәсен, өстәлләребез мул булсын, исәкчеләребез бай булсын, безне эш белән тәэмин итеп торсыннар, вакытында акчасын биреп, вакытында пенсиясен бирсеннәр. Барыгызны да яңа еллар белән сезне котлыйм. Сау сәләмәт булыйк! Яңа ел белән! Ура! Җитәкчеләр бай булыр инде алар. Әйдәгез үзебез дә бай булыйк, әйдә. Җитәкчеләр бай булса безгә дә җитә. Бәйрәмне дәвам итәбез. Әйдәгез, бүләкләр табылган сөенечтән тагын бер биек әле.

Бәйрәмнәрдә күркәм гадәт ул. Елдан-елга күчәбез. Сузыйк әле кулга-кул. Яңа еллар көзен бәхет алып. Сәлам бирик елмаеп. Күңелләрдә шатлык булсын. Матурлыкка яшик җырналып. Хәерле кич, дуслар, хәерле кич! Кайнар сәлам яше картына, мул тормышның ямен белгән, тырыш, хуҗәмәтем халкына! Хөрмәтле авылдашлар, якынлашып килгән яңа еллар белән сезне барыгызны да. Хәзер сүзебезне авылыбыз җирлеге башлыгы Вильданова Гөлназ Габдуләхәт кызына бирәбез. Хөрмәтле авылдашларым, килгән кунаклар. Рөхсәт итегез барыгызны да. Бүген шушындый тылсымлы көнне сезне якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәргә. Барыбызда да ничә яшьтә булсак та Бу бәйрәмне көтәбез. Декабрь башыннан көтә башлыйбыз. Дөнья матурлана, шундый һавада ниндидер тылсым килеп чыга. Һәм менә минем сизгән бар, именно яңа ел алдыннан нигәдер кешеләрнең күңелләре йомшара. Алар шундый усаллыкны онытып, бер-берсенә мәрхәмәтлегә әйләнәләр. Менә шушындый тылсым була инде ул Яңа ел төне алдыннан. Мин сезгә 21 елны да шулай сау-сәламәт булып, гомерләрегез озын булып, тәннәрегез сихәт булып, акылларыгыз аек булып, якыннарыгыз исән-сау булып, рәхәт итеп, матур итеп, Якты нурлы өйләрегездә, эшләрегез булып эшләргә, ял итергә мөмкинлекләрегез булып, бөтен тормыш хыялларыгыз тормышка ашып, рәхәт итеп яшәвегезне телим. Кар сыннары ясарга быел нишләптер сораррак булды инде, кар булмады. Но барыбер дә безнең инде менә Хуҗәмәт авылы балкып тора.

Әйе, Ахмадиев Фазыл абый белән Гөлфәрия апаның өе Кыш бабайның телеме кебек итеп балкып тора. Менә авылда шундый конкурс игълан иттеләр дә, катнашырга уйладык. Мин ишеттем дә инде, иптәшемә әйттем. Иптәшем икенче көнне сразу Минзәләгә барып, үзенең бөтен пенсия акчасына шушы бизәгечләрне алып кайтты. Шуннан соң инде бизи башладык. Бизәгән саен бизәсе килә икән аны. Матур, матур булырга тырыштык. Урыннар булса, урыннар да может алып булыр диеп. Менә шуннан соң инде шушы эшкә керештек. Авылдашларымны, якынлашып килүче яңа ел белән чын күңелебездән котлыйбыз. Аларның киләчәк тормышында зур уңышлар, сәламәтлек, озын гомер, гаилә бәхете, семья иминлеге телибез. Балалар

Хәрбер урамнарга җем кертеп, кеше күңелләренә күңел, күңеллек кертеп, бизәп, матур бәйрәмнәр булсын диеп тырышабыз. Э, киләчәк яңа еллар белән сезне барыгызны да сәламәтлек, исәнлек, саулык барыбызга да. Тагы бер матур балкып торган ул Кармантаев Василий белән Кармантаева Резидәнең өен билгеләп үтергә булдык. Галиф Ринатов белән Сәпаның өе. Җәй көне дә гөл кебек, хәзер дә елкаларны хәтле бизәгәннәр. Бик зур рәхмәт аларга. Тагы бер матур өй, Сафаев Риф белән Света апаның өйләре. Без инде өйләрне карап йөрибез. Бу җәмгыятьтә тагы нык матур ихата бар. Ул безнең Наил Гаплашевның ихатасы. Менә аңа да кечкенә генә бүләк әзерләдек. Шулай итеп, күңелле итеп, матур итеп, үзебез як кабызган утларга сөенеп яшәргә язсын авылдашларым. Безнең әле тагы бер кечкенә юбилеебез бар. Безнең бит инде менә авылны бизәгәндә безнең бюджет учреждениеләр инде клуб кырлары, мәктәп кырларын бизәдек, парк кырларын ничек балкып тора безнең парк күрдегез инде. Анда инде три елкаларда шыршылар куйдык. Ибрахимов Ноэль белән Алсуның Бәләкәй нәни кызлары туды. Аларны шушы зур куанычлары белән тәбрик итеп, ул гаиләгә озын, тигез, имин гомер теләп, аларның бәләкәй кызларына да быелгы елның кечкенәгенә күчтәнәчен әзерләдек. Һәм ул гаиләгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә үзебезнең авыл җирлеге исеменнән. Гел шулай ярдәмчел булсын булганнар өчен.
Яңа елны көтеп ала һәркем. Юш килсен дип тели теләгем. Яңа елда якынына бүләк итә җылы йөрәгем. Яңа елда өмет канатлары, бәхет теләп кенә Ачылсын һәрбер йортның ишек тәрәзенә ак канаты белән кагылсын. Капчыкны бозау гына карады да үгезебез үгез карамадык бит әсин белән. Син үгез үгезләр өчен бозау дип мыскыл итмә инде. Достойный мужчина. Менә кыз бабай карале монда. Табышмак табылган икән бит. Әйдә, уйныйбыз. Әйе, менә бүләкләр безнең капчыкта бар да, аларны бит башта

Ва, молодец, снеговик киде. Тагын. Кем? Вы? Юк. Снеговик тансын, тагын кем бар? Юк, снегурочка белән Дед Мороздан родственнигы. Ну, снеговик булгач тагын икенчесе кем аның хатыны? Снегурочка.

Бысын үзем дә белә идем, шуңа конфет бирмим. Тагын менә безнең соңгы сорау. В какой стране дети находят подарки на подоконнике? Ялта! Ялта! Норвегия! Германия әйттеләр, да? Германия! Кем әйтте Германия? Германия әйтүче булмаган син әйттең, сиңа алар калды.

Төртеп егармын. Сезгә бар тик шатлыклар, сөенечләр генә алып килермен. Өйләребездә тынычлык, саулык, сәламәтлек булсын. Барыгызны да тагын бер кат яңа еллар белән. Үгез ул үзе усал булса да, авырлыкларга түзем, түземле, һәр берегезгә түки яхшылык кына алып килер. Үгез булган елны бер сыер да кысыр калмас. Үләргә